long range mucheka kwese cheka ipapo mhuri yezimbabwe ini ndini washington zakaria ichokwadi ndirimo mumhanzi mumusic takabarirwamo ndiri kuzama kutevera mutsoka yababa wangu tsoka iyi yakakurisa handisati ndaakugona kunokwana pairi ndiri kutoda udzidziso rutsigiro rwenyu kuti ndigone kunosvikawo ipapa takapinda izvo zvimwe mune zvemumhanzi saka rutsigiro rwenyu kunyange zvazvo vachitipa rairo kubva kumba uku aiwana nhasi rairo yenyu ndinoida nekuti kuna baba rairo tinoida nekunze futi tinoida nokuti tinosora nemi matinofamba mana baba vanenge vari kumba vanenge vakazorora saipapapa tinenge tine vakuru vatinge tasangana navo ava tinotyora uso kuti aiwa vakuru tidzidzisei tigare tizive hatisati taakuziva kuita kuti tisarasike munzira kana taakufamba mumanzuma ait mukoma ndinokutendai nguri yezimbabwe ndinokutendai panguva ino ndine mufaro yekusangana nevanhu vakuru mumusic vatiri kuteranawo mumatsimba eh, ezvavakaita epavakafamba eh, kunyange zvazvo tirimo muimba yemusic hazvichareva kuti inini ndinovakurira aa ndiri mwana ndinotofanira kutogara pasi kana ndavaona izvozvi ndinomufara wakakura nenhu yokuti mukoma ndaichingovanzwa kubva tiri kuchikoro taingonzwa najuliana mairosi aiwa takadzitamba ndakukurawo futi zvakare ah, pachirevhu vakuitawo vanhu vanga kutombondisedza kuti shuga shuga ah, handina kumbogumbuka nazvo handina kumbofara ndanga ndichitongofara kuti aiwaaiwa aichokwadi mukoma mashoko enyu ndinomatambira endi zvese pese pamukafamba ndinoda kupafambawo mashoko angu kwauri munin'ina wangu eh, iwa hapana zvakawanda zvandingambodi zvandingamboda kuonesa eh, chazviri kungoda kuva nekuramba wakatsungirira waka, waka wakashinga e, kune vanouya vachida kukunetesa paya paya iwe unofanira kuziva kuti kusvika baba vedu vasvike pawakasvika paya paya mm -hmm. e, eh, kwawakatobvira kure kure saka zvimwe chete kune vanogona kuuyawo kwauri vachida kungokunetesa vachida kuti haiwa isusu tisi tiri kurova ngoma zvekuti iwe unogona kuzandomboteererwa azvitariswi izvo zvezvo ramba uchirova zvinoda mafanzi zvakasiyana siyana e, ona baba shiro wakati isu chedu kudi kubvonga togadzika vanodii zvavo kudya kwavo munzeve moku ndo vanoda zvakasiyana siyana pamwe pacho unogona kuti waita zvinotobhowa zvinokubhowa but zvichodiwa neuyu ndo madhiri aripo saka ngoma ngadzirowe zungura ngairowe inde kuseri ya kana uchitoisa zvakasiyana siyana kubwada bwada uchiita zvakadaro zvichiwandidzika zvakadaro hapana hapana zvinoita mwana wababa wangu chokwadi mashoko ndiri kumanzwa yela ndopamakataura futi mashoko atinongoramba tichidzoka mashoko evakuru amunenge muchingotaura ivavasaiaya kuti aiwa ningi chaanoda chii chandinoda inini kureva kuti umwe neumwe ane mharidzo yaanopa kochirwa kuti pane umwe anoterera mharidzo yataona uyo saka isi tiri kumharidzo yamukatidza yemagitare iyoyo tirimo mukati mevanhu imomo pane vachatererawo zvandichataura inini pane vachaterera zvamuchataura inini zvichataura ana baba vedu kwese saka tirienda zvakadaro ndinoti nani mashoko aya ndomunzira matiri imomo ndipowo ndisipowo sando dzangu